Ask devil who throw you out of heaven. Bvunzai wakaipa kuti wakakandwa naniko kubva kudenga. He will tell you it was, it was never God, it was Michael. Vanokuudzai kuti haasi Mwari ndi Michael. My colleague. Hama yangu pabasa.
He fought me. Wakandirwisa.
And I couldn't prevail. Ndikatadza kumukunda. Which means if Michael could think of becoming a devil, he would become a better devil than the devil that we have. zvinoreva kuti maikoro akafunga kuva wakaipa anotova satani ane simba kudarika watiinaye kare uyu He's, the, the devil is not as strong as you think. wakaipa haana simba sezvatinofunga
and he is not in control of your life uyezve haasiri iye anotyaira upenyu hwako
pastors i want you to take this vafundisi ndoda kuti mubate zvinhu izvi understand this nzwisisai zvinhu izvi leaders everywhere vatungamiri kwese ladies and gentlemen listen to this vana baba nanaamai inzwai izvi i want you to put back that scripture on the on the board there ndoda kuti mudzorere gwaro riya pa you'll see what we are talking about

Hazvina mhosva ndere mweya kana kuti ndere panyama. Either political it is ordained by who? As long as it is power. Kana there is no power but of Hakuna simba kunze kwera Mwari. Now, what I want to say here is going to shock most of you. Zvandoda kutaura pano zvichavhundutsa vazhinji venyu. If you don't listen carefully. Mukasateerera chaizvo.
Most people they just hear Nekuti vanhu vazhinji vanongonzwa but they don't understand.
asi havanzwisise. There is the power of God Kune simba raMwari, and there is the power of the devil, kune simba rowakaipa, which is not his power, risitombori simba rake, which is the power of God. asi riri simba raMwari. Sit down, let me, let me talk to you. Let me Garai talk to you. pasi ndinyatsotaura nemi.

Chinoita kuti rizova rakaipa. It is not the power that is evil. Harisi simba rakaipa. But the devil uses the power of God to achieve evil. asi wakaipa anoshandisa simba ramwari kuti abudirire mukuita mune zvakaipahandizive kuti makanyatsonditeerera here follow this bata izvi follow this bata izvi let me have two people here regai ndive nevanhu vaviri pano
Somebody come and stand here. Mumwe ngaakwire pamusoro apo. Go and stand over. Mumwe ngaaende anomira apo.
I wanted to see. Ndida kuti muone chinhu ichi. Because what is frustrating me nekuti chiri kunyanyondishungurudza is to see the devil taking all the glory and yet he has never done anything. Ndechekuona wakaipa achitora mbiri yese iye asina chaamboita.
From the way I've seen him in the spirit.

Ndoda kuti munzwisise kuti pane nguva yekuti wakaipa anga asati atomborarama. There was a time pane nguva when the devil was not there yekuti wakaipa anga asitomboripo and yet Jesus was there. asi Jesu wanga watovapo.
And for the devil to be created, it was God who thought about him. Kuti wakaipa asikwe ndiMwari wakafunga izvozvo.
For you now here, even here in Zimbabwe, for you to have a devil that you have. Kuti nesu muno muZimbabwe tive nasatani watiinaye. It was God's plan to create him. Urongwa hwaMwari kuti amusike.
He is not the creator. Wakaipa haasiri yemusiki. The devil is part of the creation. Wakaipa chisikwa. And he never created himself. Haana kutombozvisika. Because he can't even create himself. Haatombokwanisa kuzvisika. He doesn't have the power to create. Haana simba rekusika. Yet he needs a creator to create him. Anotoda musiki kuti amusike.
Jesus Je- is the greatest. ndiye mukuru
Okay, let me use my, zvakanaka my brother here regai ndishandise munun'una wangu uyu pano and let me use my pastor again here. regai ndishandise mufundisi vedu pano Ha!
Lucifer before he fell.
Lucifer asati awa. He was amongst the angels. Wakanga ari pakati pengirozi.
In heaven. Kudenga. Until iniquity was found in him. Kusvika chivi chawanikwa maari. Pride.
Kuzvikudza.
Stubborn.
misikanzwa arrogance
it was there zvanga zvirimo and when it was discovered pazvakaonekwa god said to michael mwari vakati kuna michael take lucifer down
Donhedza Mike Lucifer pasi apa. And Lucifer was released down here. Lucifer ndokudonhedzerwa pano pasi.
Since then, kubva ipapo, he has never recovered.
Haana kuzombosimuka zvakare.
Since then, kubva ipapo, he has never recovered from that fall. Haana kuzombosimuka zvakare.
So if you, the moment you see Lucifer being cast out of heaven, it means pamunongoona lucifer achidonhedzwa kubva kudenga zvinoreva kuti the first place to experience deliverance was heaven
denga ndo nzvimbo yekutanga kudzikinurwa
We talk of exorcism.
Tinotaura kudzikinurwa kana kuburitswa casting out of devils. Kuburitswa kwemweya yedu. It happened first in heaven. Kwakaitika pakutanga kudenga. When Lucifer fell.
Lucifer achiwa. The heavens were delivered. Denga rakadzikinurwa. And he was down here. Iye ndokuuya pano pasi. Now.
Zvino. This happened after God had already given him power. Izvi zvakaitika Mwari watomupa simba kare. Sit down.
Torai henyu nzvimbo dzese.
This happened after God had already given him power. Izvi zvakaitika Mwari vatomupa simba kare.
If we say, kana tikati, the devil has power, wakaipa ane simba,
you need to take your research further. Unofanira kuti unyatsoongorora uchienda mberi.
Where did he get that power from? Wakawana kupi simba iroro?

Kana kuine rimwe simba rakagadzwa naMwari. Which means even political power. Zvinoreva kuti kunyange nesimba rezvematongerwo enyika. It is ordained by God. Rinogadzwa naMwari. Okay, let me ask you a question. What, what, if, what if somebody is put into power? Ko mumwe munhu akagadzwa pachigaro. And then he begins to kill everybody. Otanga kuuraya vanhu vose.
Where is that power coming from? Simba iro riri kubva kupi? It is coming from God. Riri kubva kuna Mwari.
Listen. What makes the power evil is not the power. Chinoita kuti simba rive rakaipa harisiro simba.
Listen. Inzwai. Power simba can be given to a man of God rinogona kupiwa munhu waMwari and he can use it to heal the sick. ogona kurishandisa kuporesa It is the vanorwara. same power that was given to the devil Isimba rimwe chete iro rakapiwa that kuna he is vakaipa using to make people sick. raari kushandisa kuti akonzerese kuti vanhu varware. On this side, Kudivi iri, what makes the power Evil zvinoita kuti simba rive rakaipa. It is the abuse
kushandiswa kwaro nemutoo usi how the devil misuses the power of god kuti wakaipa anoshandisa sei simba ramwari nemutoo usiriwo the devil uses the power that he got from god to put people on wheelchairs Wakaipa anoshandisa simba raakaona kuna Mwari. And we use the power of God to raise them up out of wheelchairs. Isu toshandisa simba raMwari kuti tivasumudze mumawheelchair imomo. What I'm telling you here, even the devil himself doesn't want me to tell you this. He
doesn't have any power, even a bit.
Whatever he has, he got it from God. Simba rose raainaro akariwana kuna Mwari.
Pastor, let's, let's, let's explain this very well. Regai tinyatsotsanangura izvi tiburitse pachena. Even what you call evil power. Kunyange neramunoti simba rakaipa. What makes it evil is the person who is using it. Chinoita kuti riipe munhu ari kurishandisa. The source of every power is God. Chitubu chesimba rose ndiMwari. But when that power gets into the devil, the devil uses it. Asi kana simba iro rapinda mune wakaipa, to achieve his evil agenda. Kuti ashandi abudirire mukuita zvakaipa zvake. But that power asi simba iroro he got it from God. Wakariwana kuna Mwari.

So now the devil has power. Saka wakaipa ane simba. Where is that power coming from? Simba iro riri kubvepi? Because God is the only source of power. Nekuti Mwari ndiye oga chitubu chesimba. But what happens is this. Asi zvinoitika ndezvizvi.
All of these people from there. Vanhu vose ava kubva apo. Up to there. Kusvika uko.
All of us can be anointed by God. tese isi tiri pano tinogona kuzodzwa But the namwari way we are going to be using that anointing differs. asi kashandisiro kataita zodzo iroro kanosiyana One of you mumwe wenyu will cause it to appear as if it is evil power. achashandisa kuti ribude sesimba rakaipa Your inability to use it kusagona kwako kurishandisa Because once God gives you power, nekuti kana mwari angokupa simba He can allow you to abuse it. anokutenderera kuti urishandise nemutoo usiriwo I'm telling you this.
ndiri kuudza izvi Remember, when Lucifer fell, rangarirai lucifer paakadonha God never took away his, his, his power from Lucifer. mwari haana kumbotora simba rake kubva kuna lucifer
No, kwete. So all of us here can be anointed. Saka isi tese pano tinogona kuzodzwa. But then the way you begin to use that power. Asi kashandisiro kaunozotanga kuita simba iroro.
His power will appear as if this is not God. Simba rake rinotanga kuzoonekwa serisiri simba raMwari.

Mwari wokupa simba. The way he gives you power mapiro aanokuita is the same way he gave the devil power. Ndo nzira imwe chete yaakapa nayo Satani. But what makes his evil it is the way he uses it. Chinoita kuti reuyu rizova rakaipa kashandisirwo karinoitwa.
He uses it to break marriages. He uses it to kill people before their time. Anorishandisa kuuraya vanhu, anorishandisa kugura michato.

Po, poita chimwe chinhu chinokanganisika. He gets into a bus.
Opinda mubhazi. And he starts shooting everybody there. Otanga kupfura vanhu vose varimo mubhazi. He will be arrested.
Anosungwa. But the gun was officially given to him. asi pfuti yakapiwa kwaari zviri pamutemo it wasn't evil when it was given to him yanga isina kuipa it was meant to protect the people yanga yakanzi idziirire vanhu but now the devil is using it to fight against the people asi wakaipa waakuishandisa kurwisa vanhu So if you begin to look, if you begin to compare, if you begin to, to, to, to look into, into these matters, you realize that the gun was okay. ukatanga kunyatsoongorora nhau idzi unoona kuti yanga iri muzvirokwazvo until this man's intentions were not right kusvika pfungwa dzemwakaibatawo dzisina kumira mushe
the same gun pfuti imwe chete iyoyo which is meant to protect yaifanira kuchengetedza it can kill inogona kuuraya the people that it was supposed to protect vanhu avo vainge vanzi ichengetedze depending with the person who is carrying the gun maringe nekuti yakabatwa nani and that doesn't make the gun evil Izvozvo hazviite kuti pfuti ive yakaipa. Even when you arrest the man, you will not arrest the gun. Kunyange ukasunga munhu wacho wanga akaibata hausunge nepfuti yacho. It will be recovered and placed into the right hands. Inotorwa yoiswa mumaoko kwawo.
Just like a, just like a knife. Zvimwe chete izvozvo nebanga. Mai mfundisi.
Just like a knife that you use to spread margarine. Banga rimwe chete ramunoshandisa kuzora a kitchen knife.
Banga remukitchen.
Although it is called a kitchen knife. Kunyange richinzi ibanga remukitchen. You can still take it to the bedroom and use it against your husband. Munogona kungoritora moenda nayo kuimba yekurara. It can work in the bedroom though it is a kitchen knife. Rinogona kushanda mubedroom kunyange richinzi That doesn't make that knife evil. izvozvo hazviite kuti banga iro rive but your motives and your agendas are the ones that are evil chenyu ndo chinenge chaipa but the power it is the power of god asi simba isimba ramwari mm.
the devil doesn't have any power wakaipa haana nesimba rose the devil doesn't have any power wakaipa haana nesimba rose
he doesn't haana He doesn't. Haana. And if he was my boss, dai anga ari iye mukuru wangu, he was going to fire me today. Aibva andidzinga basa nhasi.
The devil is the most junior. Wakaipa ndiye mudiki kuna vose. He doesn't know a lot of things. Haatomboziva zvinhu zvakawanda.
Imagine how, how, how stupid he was. Fungai kuti wanga wakapusa sei. Looking at God achitarisa Mwari and thinking that he can overthrow God. Ofunga kuti ndinogona kumubvisa pachigaro. That alone izvozvo zvega it's a proof that he doesn't know what he's doing. zvinoburitsa pachena kuti haatomboziva zvaari we are dealing with a school dropout muri ku tiri ku dhila nemunhu akatobuda akadzingwa chikoro ah.
hmm. The right power that you have. Simba chairo ramuinaro. It is right because of the way you are using it. Isimba kwaro nekuda kwemutoo But it is the same power. Asi ndo simba rimwe chete. That the devil has.
Rine wakaipa.
I can prove this to you. Ndinogona kukuburitsira ipachena izvi.

chapter 28 chapter 28 read the entire chapter is talking about the king of tyre talking about lucifer how he fell from heaven verengai chapter yese iri kutaura pamusoro pamambo wetire